מיין נאמען איז חיים עקשטיין און אין די לעסן גיי איך עקספלעינען א זאך וואס איך מיין אז ס'מאכט סענס פאר יעדן איינעם צו טון, צו טראכטן עטליעסט פון עס, יעדער איינער וואס וואס ס'קויפט אדער פארקויפט א אפשן און דאס איז צוריק צו קויפן אדער פארקויפן די אפשן נאך פאר ס'עקספייערט אפילו אויב ס'איז פראפיטעבל לוינט זיך עס אויך צו טון און אונז גיימיר איבערגיין די סיבות פאר דעם, די ריסק פון האלטן צו לאנג א זאך, א אפשן, און וויאזוי צוריקקויפן קען דיך העלפן אדער פארקויפן קען דיך העלפן צו פראטעקטן דיין פראפיטס און צו בלייבן סעיף, און איך וויל דיך דערמאנען אז אפשענס טרעידינג אינוואלווד ריסק, רוב מענטשן וואס טרעידן אפשענס דערלייגן געלט, אויב דו ביסט נישט טויזנט פראצענט אויסגעקאכט אין אפשענס האסטו נישט וואס צו זוכן ביי אפשענס, האסט עס נישט וואס צו טאטשן, לאז זיך אפ, דארפסט נישט פארלירן קיין געלט, טרעיד נישט נאר אויב דו ווייסט זיכער וואס דו טוסט, און לאמיר אריינגיין אין די סאבדזשעקט. זייער אסאך בעגינער טרעידערס מיינען, ספעשעלי אפשן טרעידערס, זיי הערן אז אויב מען מאכט א דיל, איינער קויפט א אפשן, איינער פארקויפט א אפשן, פאר וועם פארקויפט מען עס, און אויב יענער וויל נישט ארויסגיין, און אויב יענער וויל נישט אריינגיין, מען מאכט עס פאר א מורא'דיגע מציאות כאילו דא איז דא צוויי מענטשן וואס מען טרעפט זיך אין קאווע שטיבל און מען שמועסט צוזאמען, און איך וויל דאס און דו ווילסט יענץ, ניין איך וויל נישט, ניין איך וויל יא, ס'ארבעט נישט אזוי, דאס איז נישט די וועג וויאזוי ס'ארבעט, ס'איז דא א בראוקערידזש און ס'איז דא א דעטעבעיס, ס'איז דא א אפשענס קאנסול די CBOE, סיבא, און זיי פירן אן די אלע טרענזעקשאנס, דו קענסט נישט קיינעם פון די אנדערע זייט און ס'איז דא א מארקעט, יעדע אפשענס קאנטראקט האט א מארקעט, וואס ס'איז דא סופליי, ס'איז דא דימענד, איינער וויל עס קויפן און איינער וויל עס פארקויפן, לפי די פעקטארס, לפי די דיטעילס פון די אפשענס, לויט דעם גייט די וועליו ארויף, לויט דעם גייט די וועליו אראפ, לויט די סופליי און דימענד גייט די וועליו ארויף, גייט די וועליו אראפ, סאו דו קענסט צומאכן דיין אפשען קאנטראקט פאר עקספיירעישן. למשל אויב דו האסט געקויפט א אפשען קענסטו פארקויפן די אפשען פאר עקספיירעישן און ס'האט א געוויסע וועליו, ס'האט א מארקעט, די מארקעט איז פארשטייט זיך לויט געוויסע פעקטארס אינקלודינג סופליי און דימענד, וואס די סופליי און דימענד איז אויכעט האט צוטוהן לויט וויאזוי די סטאק וואס איז אונטער די אפשען ביהעיווט, אבער דו קענסט עס פארקויפן פאר פאר ס'קומט די עקספיירעישן, די זעלבע זאך אויב דו האסט פארקויפט א אפשען, קענסט עס צוריק קויפן פאר עקספיירעישאנס? און וואס איז די ריזן פארוואס די זאלסט עס טוהן? איז דא אפאר ריזענס פארוואס צו טוהן, קודם איין זאך, קענסט אריין לאקען פראפיט, אויב די האסט שוין געמאכט מאסט פון די פרימיום, רוב געלט וואס די האסט געוואלט מאכן האסטו שוין פארדינט, דארפסטו נישט זיין גרידי און ווארטן אפשר קען איך מאכן נאך פֿינף סענט, קענסט עס צומאכן, אן דעם וואס די זאלסט בלייבן מיט ריסק, קענסט אראפ נעמען די ריסק פון טיש, און צומאכן. למשל נאך א זאך א וואודן אסיינמענט, ספעשעלי פאר שארט אפשענס וואס ער איז אריין אין די מאני האט עס מער א ריסק פון ווערן אסיינט, דאס מיינט א קאל אפשען אז פלוצלינג זאלסטו זיך דערזעהן אז דו דארפסט פארקויפן פאר איינעם די סטאק אפילו עס איז נאכנישט אנגעקומען די עקספיירעישן, אויב האסטו א שארט פוט אפשען קען עס מיינען אז פלוצלינג זאלסטו מוזן אפקויפן די סטאק פון יענעם אפילו עס איז נאכנישט אנגעקומען די עקספיירעישן, סאו אויב דו האלטסט לענגער די אפשען מיינט עס אז דו האלטסט נאך אלץ די ריסק. ס'קען אראפגעפן די סטאק, ס'קען ארויפגעפן די סטאק, ס'קען אונטערקומען אנעקספעקטעד נוז וואס ס'זאל ווערן עפעקטעד דיין אפשען לעקאווע דען. נאך א זאך, אויב דו ווילסט מאכן נאך א טרעיד, האסט שוין געמאכט רוב פון דיין געלט, מאך צו די אפשען, האסטו נאך בייאינג פאוער, האסטו נאך געלט אוועילעבל אין דיין אקאונט, וואס דו קענסט מיט דעם מאכן א אנדערע טרעיד, און אפשר וועט די אנדערע טרעיד מאכן מער פראפיט ווי די ביסל וואס איז נאך דא איבערגעבליבן אין די אפשען. סאו לאמיר נעמען א משל, לאמיר זאגן דו האסט פארקויפט א אפשען פאר איין דאלער און ס'יעצט ווערט צען סענט, צי ווייל ס'איז דורכגעגאנגען צייט, צי ווייל די מארקעט איז ארויפגעגאנגען, קענסט עס יעצט צוריקקויפן און אריינלאקן נײַנציק פראצענט פון דיין פראפיט, פארוואס זאלסטו ריסקן נײַנציק סענט ווייל דו קענסט נאך מאכן נאך צען סענט? ווער זאגט ס'מאכט סענס אין דיין סיטועשן? אויב דו ווילסט קענסטו עס אנשטעלן אטאמאטיש, קענסט אנשטעלן גלייך למשל א ארדער, א גוד טו קענסל ארדער, דאס מיינט אז ס'זאל בלייבן אינפארסט די ארדער ביז ס'קומט אן אז דו קענסט צומאכן די אפשן פאר צען סענט. האסט באקומען א דאלער, האסט באקומען נײַנציק סענט, לייגסט אריין א גאטא קענסלד ארדער אדער GTC און די ארדער איז אינעווייניג אוטאמעטיקלי, דו גייסט צו דיין ארבעט, דו טוסט וואס דו האסט צו טון, די סעקאנד וואס ס'קומט אן די אפשען צו צען סענט מאכט זיך עס צו, און דאס איז וואס זייער אסאך פראפעשענעל טרעידערס טוען. און ס'געט דיך אויך א רעליף ווייל דו ווייסט איינמאל ס'איז געקלאוזט, די ריסק איז אראפ פון טיש, און דו דארפסט מער נישט זיין ביזי מיט דעם, און ביסט רעדי פאר די נעקסטע טרעיד. כ'האף אז די לעסן האט דיך געהאלפן פארשטיין פארוואס צוריקקויפן א אפשן אדער פארקויפן א אפשן פאר עקספיירעישן קען זיין אסאך מאל זייער א קלוגע מאוו. אויב דאס איז געווען פאר דיך העלפפול פליז לייק און סובסקרייב צו די טשענעל. לאז איבער א קאמענט וואס איז אנדערע סאבדזשעקטס וואס דו ווילסט אונז זאל מיר דיסקאסן ריגארדינג די פיינענשל מארקעט. און איך וואלט ליב געהאט צו הערן דיינע טאוטס און דיינע קוועשטענס. אדער קענסט דיך סובסקרייבן צו חיים עקסטין דאט קאם פארווערד סלעש בלאג צו באקומען אונזערע אפדעיטס אויף די אפשענס מארקעט.